Salam hormatly ildeşler! Men Aýgözel Çaryýewa. Biz bu gün siz bilen Excel programmasynda goşmak amalynyň nähili ýerine ýetirilişini göreris. Ilki bilen ekranda görşüňiz ýaly, bizde Excel programmasynda tablitsa ornaşdyrylan. Bu tablitsa nämäni aňlatýar? Ilki bilen bu ýerde harytlaryň atlary berlen. Şeýle hem üç günde, ýagny her günde şol harytdan näçe kilogram satylandygy görkezilen. Indi biziň etmeli işimiz bolsa, Jemi üç günde näçe haryt satylandygyny hasaplamaly. Indi Excel programmasyna goşmak amalyny üç usul bilen ýerine ýetirip bolýar. Häzir şolaryň üçüsine hem seredip geçeris. Ilkinji, birinji usulymyz. Indi haýsy öýjükde jemi hasaplajak bolsak, şol öýjüge deňdir goýýarys. Soňra goşmaly birinji öýjügimiz, goşmak, goşmaly ikinji öýjügimiz, goşmak, goşmaly üçünji öýjügimiz, we Enter klawişasyny basýarys. Şunlukda biziň üç öýjügimizdäki jem hasaplanyldy. Indi eger-de şul öýjük ýalňyş ýazylan bolsa we ony düzetmek islesek, onda şol öýjügi düzetýäris we biziň jemimiz hem awtomat usulda özi düzedilýär. Indi beýleki öýjüklere biz özümiz elde ýazyp oturamzok-da, şul formula ýazylan öýjügimiziň Sag aşaky tarapyndaky sag tarapyna barsak bu ýerde görşümiz ýaly gara plýusçyk çykýar we şony tutýas we aşaklygyna çekýäs. Ine görşümiz ýaly formula aşaklygyna ýagny vertikal usulda özi parallel alyp gitýär. Ine bu öýjükde şul 3 öýjügiň jemi hasaplanylan em Indi munda şul üçüsiniňki hasaplanan. Görşümiz ýaly munda hem şu üçüsiniňki hasaplanan. Duşundaky 3 öýjüňki. Indi jemiň hasaplanyşyň ikinji usulyna seredeliň. Muny biz formula, ýani Excel programmasynda taýýar formulalaryň üsti bilen hasaplarys. Indi Glawnyda, eger biziň Excel programmamyz iňlis dilinde bolsa, onda Home bolýar. Şu ýerde matematiki funksiýalar bar. Şu ýerden summa, eger iňlisçe bolsa sum basýas we şu ýerde görnüşi ýaly çislo 1, otur çislo 2 diýe. Bu ýere otur goýlup, öýjükler görkezilýär. Ine, jemi hasaplamaly birinji öýjügimiz, otur, ikinji öýjügimiz, otur we üçünji öýjügimiz, Enter klawişasyny basýarys, görşümiz ýaly jemi hasaplap berýär. Munda hem eger bir öýjügi üýtgetsek, awtomat usulda iki öýjügimizem görşüňiz ýaly üýtgedi. Edil munda hem sag aşaky sag burçuna barýarys, gara plýusjygy tutup, aşaklygyna çeksek, awtomat usulda ählisini hasaplap berdi. Eger bir öýjügi üýtgetsek, bular hem awtomat usulda üýtgeýär. Indi üçünji usula seredip geçeliň. Munda-da edilýänki ýaly glawnyda matematik funksiýalar sam. Indi bu ýerde biz aralygy görkezsek bolýar. Haýsy aralygy sen hasaplaýaň? Indi şu üç aralygy hasaplaýan diýseň, onda bu da awtomat usulda hasaplaýar. Edilýänkiler ýaly aşaky sag burçuna barýas we aşaklygyna çekýäs. Görşümiz ýaly bu da Özi ählisiniňki gazantal sudy alyp gitdi, şeýdibem hasaplady. Indiki sapakda görüşýänçäk sag boluň.